Синең белән чиксез горурланам, әнкәм. Дамир Галимов. Күңелемнең иң саф хисләрен сиңа багышлыйм, әнкәй. Син әле безне бу гүзәл дөньяга китергәнче үк изге хисләреңне юрагансың. Бәхете, тәүфигы белән тусын бу балам, куанычың булсын, дигәнсең. Бу сүзләрнең никадәр көч, күпме сабырлык сораганын мин хәзер генә аңлап җиткердем, әнкәй. Ә ул чагында безнең өчен, береннән-бери кешелек нарасыйлар өчен бернәрсә дә кадерле булмаган икән. Бары тик әткәй утырган арба басу капкасыннан чыга башлагач кына, без тузанлы юлдан йөгерә-йөгерә, Әти, тиз кайт! дип кычкырганыбызны хәтерлим. Юк, тиз генә кайтмады шул әти. Сагындырып, Бик, бик сагындырып хатлар гына килде аңардан. Почтальон китергән өчпочмакны тотып, без синең янга ерак басуга йөгерә идек. Дәү-дәү кантарлар табаны асларына урттыра, каты камыл ялангач балтырларга кадала. Ә без барыбер еламыйбыз. Тизрәк сине сөендерер өчен йөгерәбез дә Йөгерәбез. Барып җиткәч, чүмәлә төбендә Арыш шуыбашы яши. Синең хат укыганың тыңлап торабыз. Эй, әнкәй, кайларда гына, кемнәр генә булып эшләмәдегез сез ул вакытта. Хәтереңдәдер, әнкәй, Бервакыт, бассырык баскан чакта йөктән егылып, чак кына имгәнми калдың. Шунда синең, Ник кадалмыйлар? Ник тизрәк дөмекмиләр бу фашист нәләтләр? дип ачыргалануың әле дә колак төбемдә яңгырый. Кышкы озын төннәрдә ямау ямап утыруларын күз алдымда. Ә без, терсәкләре чыккан арык балалар, кайнар сулышыбыз белән тәрәзә пияласындагы бозны эретә-эретә, тәрәзәдән тышны күзәтәбез. Әткәй кайтып килмиме? Ләкин Ул үлгән. Ул юк. Синең өчен дә, безнең өчен дә бу бик кадерле, изге кеше дөньяда юк инде хәзер. Аның белән бәйле минутларың бер кайчан да, бер ничек тә кабатланмас. Син тол, без ятим. Хәтереңдәдер, әнкәй, бервакыт кечкенә гел сөйрәбез тәрәзә янына басканда, моңсу кара күзләрен еракка төбәп, җыр кили. Иртә торам да карыймын Арча тавы ягына, Әти җаным, ник кайтмыйсың, балаларың сагына. Аның шулай диюе булды. Син каттың да калдың, әнкәй. Кинәт шашкан кешедәй безне кочып алып, балаларым, җаннарым, ятимнәрем минем, дип сулкылдарга тотындың. Ах, Ул минутлар хәтта искә төшерүе дә авыр. Башка балалар әтиләре белән җитәкләшеп үткәндә, безнең нәни йөрәкләребезгә ук кадалган кебек. Парлыларга карап, синең дә көнләшүеңне, серләреңне уртаклашырдай кешеңне юксынуыңны сагышлы йөзеңнән сизү читен түгел иде. Әмма син, шул күңел китеклегеңне тутыру өчен, безне ташлап башка берәүгә чыгу турында уеңа да китермәдең. Бары тик безнең өчен генә яшәдең, безнең белән генә юандың. Шуңа күрә дә синең белән чиксез горурланабыз, әнкәм. Әгәр Бүген күгебезне совет космик корабльләре айкый икән, анда синең дә өлешең бар, әнкәй. Әйе, мул табыныбызда күпереп пешкән хуш исле икмәк аңкый икән, аңа синең дә тирең тамган, әнкәй. Әгәр җир шарының барча аналары сугыш булмас, юк, дип даулыйлар икән, анда синең дә тавышың бар, әнкәй. Менә шуңа күрә синең белән чиксез горурланам, әнкәм. Һәм, кирәк икән, җирдә тынычлык хакына, синең хакыңа гомеремне дә аямам.